Qırımda ilk musulmanlar kim edi ve yarımadada musulman cemiyetleri ne vaqıt keñleşmege başladı, kimse bilmey. Sadece Muhammed peyğamber vaqtında yaşap icat etkenler bar olğanını Bilemiz. Aynen olar o vaqıt Yeşil ada dep adlandırılğan Qırımğa İslam dinini ketirdi. Qırımğa İslamnı ketirgen peyğamber savdaşları yarımadada vefat etti.
Malik Aştır altı yüz on sekiz senesi dünyağa keldi. O, peyğamber ordusında bayraq taşığan Ali halifeniñ savdaşı edi. Ğazu Mansur aqqında ise bir şey belli degil. Olarnı Qırımğa İslamnı cayratmaq içün yolladılar. Amma kâfirlernen cenkte Malik Aştır elâk oldı. Ğazu Mansur savdaşını Eski Yurt şeerinde defn eyledi. Bundan soñ özü de çoq yaşamadı, qırq yer civarlarında elâk oldı, anda da defn etildi. Bu aqta osmanlı seyahatçısı Evliya Çelebi yaza. Bu insanlarnıñ neerde defn etilgenleri bile belli. Efsanege köre, Malikaştır kömülü olğan yer Azizler dep adlandırıla. Qırımda İslam dini tarqalğanınen sahabiniñ mezarlığı etrafında Aziz Malik Aştır dep adlandırılğan ibadet yeri peyda oldı. Mında cami bar edi. Mezar yanında çeşme qurğanlar. Hanlıq devrinde Giraylar hanedanınıñ temsilcilerini ise bu yerde defn ete ekenler. Ğazı Mansurğa kelecek olsaq ise, onıñ mezarlığı üstünde dürbe quruldı, yanında ise daa bir cami, faqat o yigirminci asırnıñ qırqıncı yıllarında dağıldı. Tarihçilerniñ aytqanına köre, peyğamber savdışları Qırımğa ilk defa yedinci asırda kelip çıqtı. Peyğamber orutsı bir çoq kere Konstantinopol, bugünki İstanbulnı, zapt etmege tırışqan. Mücahitler sırasında sahabiler de bar edi. Olar gönüllü şekilde halifattan çetelge çıqıp, İslam dinini kengleştirmege istegendir. Belki de bu sebepten Qırımğa da kelip çıqtılar, amma bu Ğazı Mansur ve Malik Aşter edimi, bilmeymiz. Bir çoq alim adamları İslam dininiñ Qırımda sekizinci, on ekinci asırlarda keñleşmege başlağanını ayta. Küçük Asiyadan ya da şarqiy memleketlerden kelgen tüccarlar yerli sakinlerge İslam dinini añlata bile ediler, o sebepten İslâm dinin kütken birinci cemiyetler limanlar olğan şeerlerde peyda oldı, çünki aynen anda tüccarlar gemilernen kelip çıqa ekenler. Sekizinci asırda İslâm Qırımnıñ Hazar qaganatında tarqaldı. Eger yarımadanıñ büyük qısmı bu qaganatqa kirgenini köz ügüne alsaq, demek ki, İslâm dinini Qırımnıñ endi bir çoq sakini kütkenini añlamaq zor degil. On üçünci asırnıñ başında müim bir adise yüz berdi. Sudaq liman şeeriniñ sakinleri biñ eki yüz yigirmi eki senesi işğalge oğradı. Rum sultanatı Alaaddin Keykubadanıñ askerleri Sudaq şeerini zapt etti. Bu Sudaq şeerine ilk musulman sefiri edi. Bu aqta fars müellifi İbn Bibi on üçünci asırda yazğan edi. Yani, Sudaq şeerini Qırımnıñ ilk musulman diniy merkezlerinden biri olaraq saymaq mümkün. Mında o vaqıt büyük cami quruldı, onı Padişah Camii dep adlandırğanlar. Mında dinni ögrete ediler. Bugün bu cami Sudaqnıñ Ceneviz qalesi bölgesinde yerleşe ve Qırımnıñ ilk camisi sayıla. Selcuqlarnıñ akimiyeti Sudaq şeerinde ve onıñ civarlarında sadece bir yıl devam etkenine baqmadan, bu şeerni Qırımnıñ ilk diniy merkezi dep saymaq mümkün. Malüm olğanına köre, şeerde ilk cuma cami qurulğan edi. Yanında da Musulman diniy ziyalılarnıñ bulunğanı merkez yerleşken. Mında hatip alıp barğan diniy din merasimleri keçirile edi. Namazğa ise insanlarnı müedzinler çağıra eken. Şeerde qadılar bile bar edi. Bu cami Padişah cami dep adlandırılğan. Belki de bundan evel Qırımda küçük camiler de bar edi, amma ekseriyetnen olar başqalarnıñ evinde qurulğan ibadet yerleridir. Bugün tarihçiler Padişah Camii meselesi etrafında davalarğa devam ete. Bazı malümatlarğa köre, o, biñ eki yüz yigirmi eki senesi Selcukler tarafından quruldı. Soñ bozuldı ve Yunan hristian kilisesi olaraq ğayrıdan tiklendi. Şeer cenevizlilerge keçken soñ ise onıñ yerine katolik kilsesi quruldı. Biñ dört yüz yetmiş beş senesi Sudaq şeerini türkler zapt etkeninden soñ ise bu kilise kene camige çevirildi ve onı kene Padişah cami dep adlandırdılar. Amma ne olsa da, Biñ eki yüz yigirmi eki senesi Padişah Cami Qırımnıñ ilk büyük Cuma camisi oldı. Seldük askerlerinen beraber Qırımğa musulman dinin añlatqan insanlar da keldi. Çünki aynen bu vaqıtlar Qırımda camisi olğan musulman merkezi ve otuz hasabasında imamlar içün qurulğan küçük evçikler peyda oldı. Seldükler yarımadanı tez terk etmege mecbur qalğanına baqmadan Qurulğan bu musulman merkezi daa diger asırlar çalışmağa devam etti. Qırım endi ulus, yani ulu ordunıñ bir parçası edi ve Qırımda İslamnıñ nevbetteki tarihı bu devirnen pek bağlı, hususan ordu hanı Berkenen pek bağlı. Tarihçilerniñ aytqanına köre, Berke, Cengizler arasında, İslam dinin qabul etkenler arasında birinci edi, O, atta, İslamnı devlet dini olaraq ilân etmege istegen eken, amma Büyük Orda sakinleri buna daa azır degil ediler, belki, aşıqmağa kerek olmağanını bile edi. Ulu Orduğa İslamnıñ kelmesi siyasetnen bağlı edi, Mısır ve Suriyeli musulman yolbaşçılarını destegine almaq içün Ordu hanları İslam dinini qabul etmege başladı. Devlette camiler, mektepler, medreseler qurulmağa ve İslâmnı añlatqan alimlerni çağırmağa başladılar. Bu künge qadar saqlanılğan malümatlarğa köre, Berke han İslâm dinine keçüvge büyük mesüliyetnen yaqınlaştı. O, bunıñ içün mahsus Buharağa bile yol aldı. Anda o, mübarek kitapnıñ tasvirleri ile bağlı el yazmalar, ve belli alimlerniñ bilgilerine saip oldı. Hannıñ ustazı ve ocası meşur ilâhiyatçı ve sufiy şeyh Şemsaddin al-Buharzi oldı. Aynen bu şeyhniñ imayesi altında Berke han islâm dinini qabul etti. Musulman olğan soñ Berke han Qırım ulusında islâm dininiñ keñleştirilmesi içün faaliyet alıp bara edi. Berke han musulman olğanı ögrenilgen soñ, siyasiy-diplomatik munasebetler de deñişmege başladı. Biñ eki yüz altmış üç senesi Mısır sultanı Beybars Berke hanğa özüniñ elçilerini yolladı. Olar paytahtqa degil de, onıñ tuvğan şeeri Solhatqa, yani şimdiki Eski Qırımğa keldi. Elçiler Berke hanğa el yazmalı Quran-ı Kerimni. bağışladılar. Malüm olğanına köre, aynen bu vaqıtlar Salhad yarımadada İslam dininiñ merkezi oldı, biñ eki yüz seksen sekiz senesi ise mında mermer taşlı cami quruldı. Camini Beybars dep adlandırdılar, çünki Mısır sultanı caminiñ qurulışı içün mermer taşlarını ve eki biñ dinar yolladı, bu kün sadece bu caminiñ bazı viraneleri saqlanıldı. Sovhattaki Biybarz Caminiñ qurulışı Mısırda endi başqa Kalaun adlı sultan tahtqa keçkeni vaqıt bitti. Kalaun da qıpçaqlı edi. O da Qırım paytahtında adını qaldırmaq içün cami qurmağa niyetlendi. Aytılğanına köre, Qurşun Cami Kalaun sultanıñ emirinen qurulğan. Vaqıt keçtikçe Salhatta bir çoq dülber camiler ve din merkezleri qurulmağa başladı, böyleliknen, biñ üç yüz on dört senesi Misk camisi qurulğan edi. Amma eñ meşur camilerden biri, elbette, Özbek camisi qalmağa devam ete. On dörtünci asırnıñ başlarında Ulu Ordu topraqlarında İslâm dininiñ, İslâm dini ögretilüviniñ faal bir şekilde tarqalmasına baqmadan, İslâmcılıq bu yerlerde küçleşmege aşıqmay edi. Berke hannıñ ölgeninden soñ iqtidarğa diger hanlar keldi. Olar bundan evel kütken Tengrian dinin kütmege devam ettiler. Bir qaç müddetten soñ ise, Han Özbek Ulu Ordu iqtidarına kelgeninden soñ, vaziyet tamırından deñişmege başlaycaq. Sayğılı arqadaşlar, Qırımda İslâm dini programmamıznıñ birinci qısmınıñ soñuna keldik. Bu mevzunı nevbetteki programmamızda devam etecekmiz. Körüşkence!